Kelly.
Joël. Wat ass däin Liblings-Emoji deen eppes Sexuelles soll undeiten? Boah, dat frees de mech esou aus dem Näischt eraus. Dat ass eng Fro op déi een sech muss virbereeden. Ech mengen ech muss mech outen als eng Persoun déi net vill sext. Okay. Waart, ech hunn enke mäin Handy raus an da kucken ech.
dat ass keen Zeechen dofir, dass de net vill sext. Nee, Wann nee, du nee, dat nee. kucke Du kanns. hues, du hues mech lo falsch verstane, Joël. Ech kucken op, op meng Emojien an dann iwwerleeën ech mer, ob ech domadder och Ah. sexuell Saache mengen heiansdo. Ah. Ok, ech mengen hei ass déi éierlechst Äntwert déi ech der ka ginn. Ech benotzen keng Emojien beim Sexten well ech dat iergendwéi unsexy fannen. Also wann da schreiwen ech oder ech schécke vläicht heiansdo eng Foto oder e Video, mee mat Emojien? Joël, wéi ass et da bei dir? Also ech sinn lo och net onbedéngt déi Persoun, déi lo ganz Billergeschichte mat Emojien verschéckt, mee heiansdo eng Piisch oder eng Aubergine oder déi dräi Drëpsen, dat kënnt scho vir. Ah, de Klassiker also. Hm.

Sexting.
Yes.
Joël, wat ass dann Sexting? Sexting ass, ech muss éierlech gesot e bëssen passen mat deenen Definitiounen, well ech bis virun der Sendung gemengt hunn, Sexting a Cybersex wier bal dat selwecht. Also et mécht, et schreift een oder mécht een iergendwéi sexuell Saachen via Internet. An du sees mer elo, dat Sexting just eng bestëmmte Kategorie vum Cybersex ass? Jo, also d'Meenunge ginn auserneen. Sexting kënnt jo vu Sex an Texting, ne? Also per Textmessage sexy Saache maachen. An déi eng soen, wann een nëmmen Text schéckt oder Text an Emojies, Emojies! Emojis, dann ass et net Sexting? Mee dann ass et just Text. Ech mengen där Meenung sinn ech net. Genau, well ech mengen dass een och wann ee keng Biller oder Videoe versteet trotzdem Sexting dozou soe kann. An et ginn och Leit déi eng staark Distinctioun maachen tëschent Sexting an Cybersex. Dat léisst sech vläicht esou erklären, dass wann een Saache per Textmessage mécht, et eng gewëssen Zäitversetztenheet gëtt, also een net gläichzäiteg mécht. An ech denken, bei Cybersex denkt een nach éischter un esou Videochats, zum Beispill Sex per Skype oder iergendwéi esou eng Interaktioun vun, ech maache grad dat an dat bei dir, du mëss dat an dat bei mir, also dass et méi esou ass wéi eng Interaktioun wéi Sex, mee just online. A Sexting ass éischter esou, ech schécken der E plakegen oder eroteschen oder sexyen Video oder Foto vu mir. Ok, ech wees net op ech do onbedéngt mat gin mat där Differenzéierung, mee dat ass awer ok wa Leit dat wëllen differenzéieren. Also et ass op jidde Fall dat wat ech online fonnt hunn an den op den ganze Säiten déi probéieren doriwwer opzeklären wéi ee ka sécher sexten, also zum Beispill den Be Secure. Dat ass eng lëtzebuergesch Säit oder och de Safer Internet, dat ass eng éisträichesch Säit, déi verlinke mer iech och, mee vun deene schwätze mer nach. Uhmm, ok, mir hunn elo e bëssen driwwer geschwat, wat een alles esou ka maachen. Ech mengen, Dir hutt warscheinlech alleguerte verstan, datt et drëm geet, datt een iergendwéi sexuell Saachen iwwer Internet mécht a sech, jo, et kann ee sech Textmessagë schreiwen, et kann ee sech Sproochmessagë schreiwen. Ech sinn normalerweis kee grousse Frënd vu Sproochmessagë, mee ech fannen, am Sexting-Beräich ass dat zimmlech, zimmlech cool. Nice.
Mir hate jo och eng Keier iwwer Audioporn a sou weider geschwat. Yes. Kann ee seng eegen Audioporne maachen. Ja, ech hunn ech och grad geduecht. Ja, cool. Et kann ee sech Fotoe schécken, et kann ee sech Videoe schécken an et kann een och mateneen telefonéieren, dat wat fréier den Telefonsex war. Oder dat eben och per Webcam oder mat der Handykamera dann ganz synchron maachen. Gëtt et soss nach iergend eppes? Ech mengen dat war et. Jo, et kann een sech och déi ganz Zäit Emojie schécken, mee dann versteet kee wat geschitt. Ech mengen dann dann verléiert et seng Sexiness no enger Zäit. Ech hu probéiert erauszefannen wéivill Leit sexten. An dass dass schwiereg dozou Zuelen ze fannen, mee roughly vun den erwuessene Leit kann een dovunner ausgoen, mindestens d'Hallschent. Okay.
An et gëtt eng Ëmfro zu Jugendsexualitéit, wou gesot gëtt, dass et ongeféier 15 bis 20 Prozent vun de Jugendlecher sinn, a wat se méi al ginn, Ëmsou méi sexten se. An d'Barbara Rothmüller, eng Soziologin, déi mer jo schonn an eiser Folg zu Sex, Léift a Bezéiungen an Zäite vu Corona genannt hunn, huet erausfonnt an hirer Studie zu Sex, Léift a Bezéiunge wärend Corona, datt den Online-Dating zwar erofgaangen ass, also Leit, déi op Online-Dating-Plattforme sinn, mee de Cybersex oder de Sexting exponentiell méi grouss ginn ass.
Wat jo e bëssen logesch ass, wann ee sech net ka gesinn. Wann et schwiereg oder geféierlech ass op e richtegt Date ze goen, dann ass et vläicht méi einfach fir ze sexten. Yes. Also op mannst a menger Erfahrung, ech ka lo net fir all meng Dates schwätzen, mee ech hat awer och schonn esou Online-Dating-Geschichten, déi dann relativ séier an de Sexting iwwergaange sinn, komescherweis, obwuel ech dat, also ech ginn normalerweis net mat där Erwaardung oder mat deeër, mat där Idee, datt ech dat géif maachen, an, an esou Gespréicher eran, mee heiansdo entwéckele se sech an déi Richtung. An dat hunn ech och interessant fonnt, well een dann oft schonn eng, méi eng genau Anung huet, wat déi aner Persoun dann esou wëlles hätt eventuell, an dann och schonn kann decidéieren, wat een da lo wëll maachen oder ob een dat, ob ee vläicht keng Loscht huet. Stëmmt am Fong.
Also wierklech befirs de d'Leit getraff hues, Ja, dass ja, ja. schonn gesext ginn ass.
Ah jo, dat ass mir net, nach ni geschitt. Ha, elo sinn ech e bësse Ech jalous. fannen dat och spannend, dat dat sou vill Erwuessener maachen. Also dat hätt ech elo, ech hätt, wann s de mech elo gefrot häss, hätt ech gesot, d'Proportioune wiere genau ëmgedréint, dat méi Jugendlecher dat maache wéi Erwuessener. Mee dat ass awer Also iergendwou ass et vläicht och logesch, well ee sech da méi auskennt, sech méi traut an schonn vläicht och méi weess, wat ee wëll. Jo. Wat sinn dann esou Grënn fir ze sexten, wa mer schonn derbäi sinn? Bon, een hu mer jo elo schonn e bësse genannt, an Coronazäite wann ee sech net ka gesinn, wann ee vläicht esouguer eng Fernbezéiung huet, dann ass dat oft déi eent, eenzeg Méiglechkeet fir iergendeng Form vu sexuellem Kontakt mat enger Persoun ze hunn, déi wäit fort ass. En anere Grond ka sinn, datt een einfach Loscht huet an déi aner Persoun och, an datt een awer grad net beieneen. Mhm. Stëmmt.
Also esou d'Pfleg quasi vun enger Bezéiung, déi schonn do ass souzesoen. Mhm. An soss kann et och einfach opreegend sinn, fir nei Leit kennenzeléieren. Ah. Jo.
Wou ech nogekuckt hunn, op enger vun deene Säiten gëtt dat genannt, Anbahnung einer neuen Beziehung. eines unverbindlichen Flirts. Jo, an ech denken, dass, dass et och kann interessant sinn, mat Leit ze maachen, déi ee vläicht nach net esou gutt kennt, fir ze flirten, fir se kennenzeléieren oder am Ufank vun enger Bezéiung. Well ech ka mer virstellen, dass et fir verschidde Leit méi einfach ass wéi esou am Live-Kontakt. Ech perséinlech fannen dat net esou. Ech muss soen, Ganz éierlech, Sexting stresst mech mega krass. Ech fannen et esou vill Drock, well ech, ech gesi jo net d'Reaktioun vun der anerer Persoun esou direkt am Live an ech hunn ëmmer mega Angscht, iergendeppes Blödes ze schreiwen, wat déi aner Persoun dann net un Turnen fënnt oder sou an also ech fannen do Fotoen oder Videoen sinn tendenziell nach e bësse manner stresseg well déi kann een méi oft ophuelen an da kucken dass se engem gefalen an sou mee wann ee grad am gaangen ass ze sexten wann s du dann 20 Minutte brauchs fir eng gutt Foto oder e gudde Video ze schécken ass och erëm onsexy well dann ass déi aner Persoun vläicht schonn erëm net méi ugeturnt oder heiansdo masturbéiert ee jo dann och gläichzäiteg nach weess de.
Hey, kannst du wann bis vier Uhr machen? Geht so bis spät. Ich muss den anderen der frei abstehen. äh, ja, ich kann, also ich, ich verstehe da aber, was du, was du da siehst. Uff. Ich muss sagen, ich fand den Demenz davon auf, wie gut Leute Sachen beschreiben können mhm. und wie irgendwie so die Chemie zwischen denen zwei Leuten, die beteiligt sind, mhm. ist und wie gut den sich versteht. Well ech, also ech hat och scho Leit, mat deenen ass, huet dat iergendwéi guer net esou geklappt an Ja. do huet een dann heiansdo vläicht eng Foto geschéckt an dat war et dann an iergendwéi esou gréisser Beschreiwunge sinn dann net stattfonnt a mat anere Leit huet et einfach esou wierklech Klick gemeet an dat ass dann, ass dann super cool geweecht a wou da wierklech och laang, laang Beschreiwunge komm sinn. Wat ech nach vläicht vu Grënn giff opzielen ass Saachen ausprobéieren, op d'mannst an der Fantasie, déi een gäre géif ëmsetzen, wou een da scho mol eng Kéier kucke kann, ok, gefält mer dat wierklech, wann ech dat elo esou beschreiwen? Verschidde Fantasië si jo méi schwéier ëmzesetzen oder vläicht onméiglech ëmzesetzen. Déi kann een dann op d'mannst an der, an der virtueller Realitéit ëmsetzen. An dat anert si vläicht Rollespiller, déi een
am richtege Liewe vläicht just schwiereg maache kann oder wou een, also et sinn der Fantasie jo effektiv keng Grenze gesat a Leit, déi. Gären, ech weess net, mir fält elo grad, mir fale grad just Furries an, déi vläicht e Fetisch hunn, dee se net an echt kënne maachen, Leit, déi esou. sech alternativ Charakteren, déi sou déiereméisseg sinn. Ah, okay. Also du, so, hast, du hast meinen frohende Blick gesehen. Ja, ja, ja, ja.
Also Furries sind das eng, eng Fankultur vu Leit, die sech meeschtens eng Personage erstellen, den dann so en anthropomorph Déier ass, also ganz oft en, en Hond oder eng Katz oder so, die dann aber mënschlech Zich hunn. Ah, okay. An dat ass net per se sexuell, also ech wëll dat och hei eng Kéier soen, net well dat gëtt oft gemengt, dat dat per se sexuell ass, ass et net, mee et gëtt dat awer och an do ginn et eben och da Leit, déi hir Fantasien esou wëllen ëmsetzen. Mee dat kënnen och ganz aner Saache sinn, also wann ech elo vu Fantasien a Rollespiller geschwat hunn, fannen ech am Fong och interessant, well do, jo, d'Schwell da warscheinlech och méi niddreg ass an een och einfach, jo, senger Fantasie fräi Laf. loosse kann. Also dat kënnen och Saache sinn, wéi ech wëll Sex an der Ëffentlechkeet hunn oder esou, wou jo och méi kontrovers ass. Ja, ja. Jo, wat ech mech dann ëmmer froen bei esou Sexting an esou, wat geschitt, also net nëmmen, dass ech Angscht hunn, eppes Ofstournendes ze soen, mä heiansdo stellen ech mer d'Fro, okay, mä wat ass, wann s du där anerer Persoun eng Video geschéckt hues zum Beispill oder eng Noricht, déi iergendwéi eppes Onguddes bei hir ausgeléist huet oder wou se iergendwéi net esou cool fonnt huet. Ech hunn d'Gefill, dass wann een déi Persoun perséinlech kennt oder esou, muss do schonn eng gewësse Vertrauensbasis do sinn, fir dann ze soen, oh lauschter, am Fong am Moment, mee awer och dono fannen, hunn ech dat net esou cool fonnt, kënne mer dat déi nächst Kéier anescht maachen oder wann ech géif, ech weess net, déi an déi Aart a Weis vu Noricht oder Video nëmmi oder esou. Also esou d'Navigéiere vu Kommunikatioun a Grenzen ass beim Sex sinn am Fong genau esou wichteg an erausfuerderend wéi bei Live-Sex. Jo, fannen ech och. An also grad bei Fotoen a Videoen ass et op jidde Fall ubruecht fir virdru vläicht enker ze froen, Hei, ech hätt Loscht eng Foto ze maachen, häss de Loscht déi ze gesinn? Well ech fannen esou onverlaangt, also grad wann een ee Penis huet, esou onverlaangt Dickpics, där ginn et, där gi schonn ze vill gesennt, muss een dat net ënner Express maachen? An ech fannen, wann een einfach freet, da kritt ee meeschtens eng éierlech Äntwert an dann hält ee sech dorunner. A genau och bei Saachen, déi ee gär géif ëmsetzen, do kann een einfach kuerz nofroen, Hei, häss de Loscht, wa mer elo dat an dat géife maachen? Oder froen, Wourop häss de Loscht? An dat ass, wann ee schreift, fannen ech am Fong relativ praktesch, well et kann een einfach Saachen a Klamere schreiwen, déi da quasi esou op enger Meta-Ebene sinn a muss een dann net quasi dat Geschehen ënnerbriechen.
Stëmmt. Rechtlech ass et esouguer esou, zumindest an Éisträich, ech weess elo net, ob dat och am Code pénal zu Lëtzebuerg steet, dass, wann s du net d'Averständnis vun där anerer Persoun ageholl hues, bevir s du hir eppes schécks, dass s de dech strofbar méchs. Esou. An ech mengen, do kann een, virun allem wann een an enger sexueller oder romantescher Bezéiung mateneen ass, och einfach gutt esou e Grondsaz ausmaachen a soen, hey, wann s de Loscht hues mer eng plakeg Foto ze schécken oder eng sexy Foto, dierfs de ëmmer esou, a falls et grad net passt, da soen ech der et. An alles wat driwwer erausgeet, dat heescht wann s de wëlls ufänken mer horny Noriichten ze schreiwen oder e Video ze schécken oder esou, fro virdrun oder so virdrun, hey, si grad horny, äh, hues de Loscht e bësse mat mer ze sexten oder dierf ech der e Video schécken? An da kann ee jo och soen, jo kanns de, mee ech kucken et eréischt den Owend. Sou, an dann kann déi aner Persoun jo entscheeden, ob si dat grad befriddegt oder net. Ja, ja, ja.
Jo, ech fannen dat, also dat fannen ech och, äh, eng gutt Regel an a wichteg fir esou Saachen ofzeklären, grad wat den Zäitpunkt ugeet, well jo ech mengen do kënnen dann béid Säiten enttäuscht enttäuscht ginn an et erspuert ee sech vläicht eng Enttäuschung wann ee virdrun eng Kéier nofreet, well et ass emol lo net ëmmer gläichzäiteg bockeg an Dat stëmmt.
heiansdo kann een dann e Message schécken an da kritt ee stonnelaang keng Äntwert an dann ass een enttäuscht an Am Fong hat déi aner Persoun där just grad an enger Versammlung a konnt einfach net op hiren Handy kucken oder huet gesinn, wat sech do géif ubahnen an der Vorschau an huet dat séier ewechgedréckt.
Jo, mee ech muss soen, ech kréien schonn gären, natierlech vu Leit, mat deenen ech och involvéiert sinn, heiansdo mol eng hallef plakeg oder flott Foto. Also ech, da fillen ech mech iergendwéi wäertgeschätzt op eng komesch Aart a Weis. Also an och, dat ass esou en Zeechen, datt déi aner Persoun u mech denkt och esou e bëssen. An ech fannen, et ass kee Muss, datt een an enger Bezéiung matenee sext oder esou. Also ech, ech sinn och mat Leit involvéiert, mat deenen ech dat nach ni gemeet hunn a wou et mega komesch wier, mat där Persoun elo ze sexten. Jo, wat denks du dozou? Ma also ech fand dat och cool, wa Leit mir Fotoe schécken. ähm, an ech fannen och dat een also et soll den sech op kee Fall ënner Drock setze lossen oder mm. aner Leit ënner Drock setzen, fir dat mal so ze soen, äh, dat ze engem sollen Fotoen oder Messagen oder Videoen oder wat och ëmmer schécken, Ech fannen, dat soll ëmmer op fräiwëlleger Basis passéieren an dann ass et och am coolsten an net mat Drock. An jo, also et gi Leit, déi maachen dat gären, et gi Leit, déi maachen dat manner gären an et gi Leit, déi wëllen dat guer net. An duerfir ginn et gutt Grënn oder et ass einfach ee Gefill, wat een huet. Dat huet jo och dacks e bësse mat Selbstwahrnehmung ze dinn a wéi ee sech presentéiere wëll. Du hues schonn ugeschwat, et kann ee ganz laang brauchen, fir e Video oder eng Foto vu sech ze maachen. Dat ass allerdéngs och eppes, wat Ech perséinlech ganz cool um Sexting fannen dat een sech kann sou an Zeen setzen wéi een selwer dat gutt fënnt an bon wann een Chance huet an dat mat enger Persoun mécht déi ee selwer cool fënnt da kritt een meeschtens och gudde Feedback dorobber. Dass schonn, also ech giff léien wann ech sënnt dass keen Ego-Boost, sou dass schonn, dat ass schonn och cool an dat ass jo awer, also Dat kléngt ëmmer esou blöd, wann ee seet, jo, da mécht een dat fir säin Ego, mee dat ass jo awer och iergendwou e bësse Self-Care, e bëssen op sech selwer oppassen a wëssen, wat engem gefält a wéi ee frou gëtt. An dat, also wann ee kee Sexting huet, mee Sex an der richteger Welt, da kritt ee jo och e bësse Bestätegung fir säin Ego normalerweis.
Jo, oder Ego kléngt ëmmer ja. sou iwwerflächlech a béis fir säi Selbstwäert, ja. seng Wäertegkeet als Persoun. Dat ass méi schéin ausgedréckt. ähm,
ja, du hues et schon ugeschwat, verschidde Leit wëllen dat net an et ginn och gutt Grënn dofir, well ähm, et muss een natierlech och op verschidde Saachen oppassen. Ouni lo ze soen, sext net, well et ass geféierlech, ginn et awer schon och ëmmer erëm Sou Horrorgeschichten, déi ee matkritt, wou e Bild oder e Video un d'Ëffentlechkeet gelaangt ass, déi net sollten dohinner. Iwwer déi ënnerschiddlech Forme kënne mer vläicht dono nach schwätzen. Vläicht iwwerleeë mer eis kuerz, wéi kann een de Sexting oder de Cybersex sécher gestalten, dass ee sech domadder wuel fillt, a falls sollt eppes geschéien, et méiglechst gutt virbereet ass.
Also déi déi éischt Ebene ass scho mol ganz technesch, wann ech engem eng Foto schécken, da wëll ech jo dat just ech an déi aner Persoun dat gesäit. An duerfir, wann een Donnéeën iwwer den Internet verschéckt an et wëll ee just dat den ee selwer an den Empfänger oder d'Empfängerin déi kann liesen, da verschlësselt ee se normalerweis. Ja. Ouni elo wëllen ze vill an d'Detailer ze goen, déi allermeeschte Messaging-Apps bidde mëttlerweil entweder ëmmer oder just fir verschidde Casen verschlësselt Messenger un. Do muss een e bëssen oppassen. Also zum Beispill Telegram, dee mir hei an der Ekipp benotzen, deen ass par défaut net verschlësselt, mee et kann een ee Geheime Kanal nennen si dat, maachen. Meeschtens heescht dat iergendwéi geheim oder secret oder secure oder iergendwéi esou. Maachen, deen dann och just op engem Gerät, also meeschtens um Handy, opruffbar ass. An dat ass dann quasi déi sécher Verbindung. An déi soll, also do sollt ee wierklech drop oppassen, fir just déi ze benotzen, wann ee virun allem Fotoen oder Videoe verschéckt. well dat eben dann just zwëschen deenen zwee ass an do och bei Telegram oder bei Facebook oder bei WhatsApp oder bei weem och ëmmer keen dat kann matliesen, wat bei aneren, also net gesécherten, net verschlësselte Kanäl eben net esou ass. Also dat ass scho mol déi eng, déi eng Ebene, mir wëlle just dat déi Leit et, och just déi Leit et kréien, déi et solle kréien. Do kann een iwwregens och astellen, dass Fotoen oder Videoen nëmmen 5 oder. 15 oder 50 Sekonnen siichtbar sinn, ne? Dat wollt ech lo och soen, dat dat eng gutt Optioun ass. Wann eng, wann dat eng Optioun ass, wann hien domadder zefridden ass, kann ee jo och eng zwou Stonnen astellen, dann huet déi aner Persoun nach e bësse méi laang dovunner. Je nodeem wéi laang et dauert, dat ass e bësse schiel, wann een dann esou, ah du has jo do virdrun nach déi Foto an ah lo ass déi scho fort. Also wann een esou een Timer astellt, dann ass se do net méi fort an se kann och normalerweis net méi recuperéiert gin wat natierlech ëmmer ass kann ëmmer een e Screenshot maachen also dat ass et et ginn déi Funktiounen déi hëllefen mee si bidden ni eng eng komplett Sécherheet dat ass deems muss ee sech mengen ech ëmmer bewosst sinn dat et einfach ni eng eng honnertprozenteg technesch Léisung gëtt well eben ëmmer Mënschen do sëtzen a Mënschen ëmmer iergendwelch Saache maache kënne fir déi Technik ze iwwergoen. Dowéinst, apropos Screenshot, vill vun de Jugendlecher mengen Snapchat wier eng gutt Plattform fir ze sexten, well do jo d'Fotoen an d'Videoen ëmmer verschwannen an nëmme sou fir en Zäitraum vun eng bis 10 Sekonne siichtbar sinn, mee och do kann ee jo e Screenshot maachen oder et mat enger spezieller App esouguer ofspäicheren. Dat heescht, och bei Snapchat keng Saache posten oder verschécken, déi een net och enzwuesch anescht géing ëffentlech posten oder verschécken. Da kann ee vläicht einfach oppassen, wat op der Foto genee ze gesinn ass. Also zum Beispill Gesiichter sinn net onbedéngt ëmmer esou eng gutt Idee, wann en de Rescht vum Kierper dann onapplakeg ass. Tattooe wann een opfälleger huet ass, also dat ass einfach d'Gefor, datt ee rëmerkannt gëtt souzesoen oder datt de Kierper engem selwer zouuerdnetbar ass, déi ass einfach méi grouss, wann Merkmaler drop sinn. Jo, et ass natierlech keen Allheilmëttel elo kee Gesiit oder keng Tattooen drop ze hunn, mee et ass hëllefräich wann ee sech wëll schützen op jidde Fall. An en neutralen Hannergrond natierlech, also wann een erkennt wou een ass souzesoen, ass och éischter eppes wou ee kann op déi eege Persoun dann erëm zréck gefouert ginn. Do ass d'Fro, also wann ee mat enger Persoun sext, déi ee kennt, ass dat egal, mee wann ee mat Persoune sext, déi een net kennt, wëll een där Persoun soe wou ee grad ass, also den Openthaltsort an esou, an datt déi aner Persoun net weess wou ee grad ass, ass op jidde Fall och mol eng Aart vu Sécherheet. Do kommen ech da bei eng bësse méi technesch Saach, Et ass eng gutt Idee de. wann ee sou Fotoe mécht, de Standuert auszeschalten, well déi allermeescht Handye späicheren automatesch a Metadonnéeë vun der Foto, also dat ass quasi, wéini se opgeholl ass, wat fir eng Kamera dat et ass, wéi laang dat beliicht ginn ass an esou weider a sou fort, an do stinn eben dann och d'Koordinaten dran. Ah, krass.
Dat heescht, wann een de Standuert ausschalt, da ginn déi normalerweis net mat geschriwwen, well et ass jo de Standuert aus. An dat heescht, wann een engem eng Foto schéckt, da kann deen net unhand vun där Foto erausfannen, wou se gemeet ginn ass. Also ech hunn effektiv deslescht eng Foto erëmfonnt, déi al ass, an ech hunn einfach mol gekuckt, aha, Kuck mol enker d'Metadonnéeën an ech hunn effektiv konnt erausfanne wou déi Foto opgeholl ginn ass. Verréckt, jo dat wosst ech zum Beispill net. An da war ech esou, war ech esou ok.
Also et kann zwar sinn dat déi dat vill Messenger déi déi Informatiounen automatesch rausschneiden, well se d'Foto jo och bëssen an der Qualitéit beschneiden a sou weider, mee eng komplett Sécherheet gëtt et net an dofir giff ech dat einfach ausschalten. Yes.
Dann nach aner Saachen, déi mir afalen, sinn éischtens nach eng Kéier wierklech derbäi ze soen, déi Foto ass nëmme fir dech. Esou. Also dat ass mengen ech bei a ville Situatiounen kloer, mä an anere vläicht net esou. An dann, wann ee mat Persoune sext, déi een net kennt, kann een sech iwwerleeën e Pseudonym ze benotzen, also net de richtegen Numm, net de Kloernumm, mä iergendeen, deen ee sech ausgeduecht huet. An och vläit bevir een ufänkt mat Sexten oder Cybersex ze hunn, zesumme Vereinbarungen treffen, wéi wëlle mer dat maachen, wat soll geschéien, wat soll net geschéien, wat maache mer mat de Fotoen an esou, ne? Also dat. Ass mengen ech och engersäits wichteg an anerersäits hëlfräich. Jo, dann giff ech na soen, wann een eng Bezéiung beennegt, kinnt een och enker kuerz doriwwer schwätzen. Ech weess aus eegener Erfahrung, dat et net immens cool ass, wann dat esou ongeféier dat éischt oder dat zweet ass, wat kënnt, wa Schluss gemeet gëtt. Kanns de, wann ech giff elo direkt all eis Fotoe läschen, ech hunn do och scho mol net esou. ganz so gutt reagéiert mhm. a gesot hm, wieklech wär einfach geduchen okay dat bis schuet ja so kann net eng hale me bon also wann leid ze wënsch hun dann dann hunn leid ze wënsch an dann dann ass dat so also dat muss ihn einfach respektieren an dann lächt den se dann ass okay mhm. Ja et kann en si och virune nee lächen also well mhm. oft wann en sech trennt huet Dir dann enkeer so bëssen Klärungsgesprächer och fir dat emotional kënne besser ze verschaffen an se. So. Äh, oder wann, falls dir wëllt befrënnt bleiwen, also Mhm. dat ass jo och eng Optioun. Um, an dann halt dat als Vertrauen, sou z- als Vertrauen, an dann quasi sou an engem Vertrauensgest ze soen, hei lauschter, kuck op mengem Handy, do löschen ech all d'Fotoen, ech maachen dat wëss de sou als Ritual quasi Jo, jo, jo. bëssen, da gëtt natierlech méi schwiereg wann een déi Saachen och op engem Laptop drop huet oder op engem Stick oder engem Harddisk, well och dat ass natierlech, Saachen an eng Cloud ze lueden ass tendenziell net sou eng schlau Iddi, also et ass och méi schlau Saachen ëmmer op engem Disk oder op engem USB ze späicheren, mee dann dierf een natierlech den USB och net verléieren, genau. An ech weess, dass eng vu mengen Ex-Frëndinnen nach en externen Disk oder eng Späicherkaart vu senger Kamera mat effektiv, mengen ech, zimmlech schéine Fotoe vu mir huet, déi ech ni gesinn hunn an déi awer, säitdeem mer eis virun zwee Joer getrennt hunn, et koum och ni zur Sprooch, wat domadder geschitt.
Also ech weess, dat hat vu senger Ex-Frëndin vu virdrun och nach dat an hat huet mir deemools gesot, jo ech hunn dat nach an ech hunn dat ni dono méi ugekuckt an esou an ech vertrauen him och, dass dat dat net weider gëtt un aner Persounen, also wierklech zu 100 Prozent. Mee heiansdo iwwerleeën ech mer, soll ech et froen oder ass et elo scho weird?
Well elo hues du jo am Fong e Grond, du kanns jo soen, elo hunn ech an engem Podcast doriwwer geschwat an sinn do drobber komm. Wéi ass dat eigentlech? Vläicht huet et se och alleguer aus Roserei oder aus Frust iergendwann gelöscht an huet se och guer net méi. Huh. Also dat ass och eppes wou een dann, wann ee Fotoen kritt huet vun enger Persoun, bëssen eng Responsabilitéit huet. Also net nëmme wann ee sech trennt fir se ze läschen oder fir ze soen, okay ech ginn déi sécher kengem weider, mee och allgemeng Et kann ëmmer sinn, dat een e Laptop verléiert, een Handy verléiert. Et wier wahrscheinlech net schlecht fir sech e gutt Passwuert ze sichen a vläicht esouguer déi Dossieren ze verschlëssele mat engem séchere Passwuert. Also do ginn et ëmmer Tutorials, wann een dono sicht, wéi een dat am beschte mécht. Well et huet een da jo net nëmme Verantwortung fir seng eegen Daten, mee och fir déi vun enger anerer Persoun. An et wëll een net, dat aner Leit, déi näischt domadder ze dinn hunn, op eemol dann do plakeg Fotoe vun enger Persoun gesinn. mat där een iergendwann eng Kéier gesext huet. Dat ass alles e bëssen, jo, dat sinn alles e bëssen méi haakleg Themen, déi e bësse méi schwiereg sinn, wou een einfach am beschte sech eng Kéier dohinner sëtzt, sech e puer Tipps duerchliest an dann fir sech selwer entscheet, wat een do mécht. Apropos haakleg Themen an Tipps, Mhm. Mir mussen eng Kéier kuerz iwwert déi net esou schéin Aspekter vu Sexualitéit, sexualiséierter Gewalt an Internet schwätzen. Nämlech géing ech gären iwwer dräi Saache mat der schwätzen, Joël. Mhm. Éischtens Revenge Porn, zweetens Sextortion an drëttens Cybergrooming.
Jo, mir kënnen direkt iwwer Revenge Porn schwätzen. Dat hu mer jo am Fong schonn e bëssen, bëssen ofgekläert, wéi ee sech dogéint kann op d'mannst probéieren, dogéint virzegoen oder dat vorzebeugen, nämlech an deem d'Saache geläscht ginn. Yes.
Also Revenge Porn ass, wann den Ex-Partner oder d'Ex-Partnerin, tendenziell éischter Videoen, well dofir heescht et Porn, ëffentlech héichluet, vläicht esouguer op eng Pornosäit luet. An et gi mëttlerweil esouguer extra Pornosäiten nëmme fir Revenge Porn. Dat ass mega weird einfach. Heiansdo gi souguer nach

an dierf keng aner Persoun weider verbreeden souzesoen, an d'Bedreiwerin vun deene Pornosäite mussen dat och erofhuelen, zumindest no EU-Recht. Verschiddene vun deene Säite sinn awer net an der EU, mä och esou grouss Suchmaschinne wéi zum Beispill Google oder Bing oder esou hunn e Formulaire, wou betraffe Leit Linken zu intime Fotoen oder Videoe kënnen uginn an déi ginn da geläscht souzesoen, wat scho mol cool ass. A jo, am beschte probéiert een da esou séier wéi méiglech ze reagéieren, dat ze tracken, all deene Säiten ze schreiwen. Et ass natierlech, wat eng Kéier am Internet ass, bleift am Internet, mä et ass net hoffnungslos, wann engem esou eppes geschitt.
Dat ass, also dat ass mengen ech effektiv eng immens elle Situatioun an Och eng Situatioun, wou een dann net direkt een Auswee weess, wou et immens komplizéiert deelweis ass an een natierlech mat immens vill, jo, eeklege Gefiller konfrontéiert ass. Dofir och eng Kéier den Opruff un all déi Leit, déi nach Videoen oder Fotoe vun hiren Exen iergendwou leien hunn, lued déi, mär dat einfach net. Also ech fannen, et ass einfach, nee, mee et ass einfach esou eppes Eekleges. weess de dann, da schéck der Persoun eng Enveloppe mat Konfetti an oder esou. Dat ass vläicht e bësse blöd, da staubs der deen Henker, dann ass et gutt. Mee also ech fannen, do, do ginn et einfach, et ginn einfach Grenzen. Dat ass och einfach illegal. Also dat, dat souwisou.
Mee ech fannen, dat ass einfach esou ee krassen Agrëff an engem seng Intimsphär an esou ee krasst Blousstellen. Ee vun deene bekannteste Pornositten, dee mam Hub hannen, dee jo och säi Sëtz zu Lëtzebuerg huet, dee gëtt an der Lescht ëmmer erëm attackéiert. Also et ginn effektiv Gruppe vun Afferen, also wou entweder tatsächlech Gewalttate gefilmt gi sinn a eropgeluede ginn oder einfach, einfach ënner Guillemeten, Revenge Porn, déi wierklech probéiere sech dogéint ze wieren a soen, hei dee Site, déi Firma, déi reagéiert einfach net. Et ass immens schwéier, d'Saache ginn ëmmer erëm eropgelueden, et gi souguer deelweis Saache vu Moderatoren validéiert amplaz geläscht. Krass. Dat ass wierklech mengen e grousse Problem. An wann ee sou eppes gesäit, wann een no Pornoe sicht, wat jo heiansdo virkënnt, am beschten ass et dann och iergendwéi probéieren dee Link ze fannen, wou ee sou Saache ka mellen. Je méi Leit et mellen, ëmsou éischter gëtt et vläicht erofgeholl, wéi elo do nach dat auszenotzen quasi, datt iergendeen do intim Saache geleakt huet. Absolut.
Ok, zu engem weideren eeklegen Thema, Sextortion, dass en Zesummesetze vun Sex an Extortion, wat Erpressung heescht, an dass eng bestëmmte Form op Erpressung anhand vu Biller a Videoe mat sexuellem Inhalt, wou den Erpresser da Sue fuerdert an drot déi Biller un d'Ëffentlechkeet ze droen. Dat geschitt meeschtens fir d'éischt, dass Leit op sozialen Netzwierker sinn, zum Beispill Facebook oder WhatsApp oder och esou Dating-Plattformen wéi Tinder, an dann vun attraktiven Persounen ugeschwat gin an dann entsteht Sexting oder tendenziell och éischter Videochat per Skype oder sou wou een sech plakeg weist an genau dat gëtt dann opgeholl an domadder gëtt dann erpresst an dat betrëfft souwuel Jugendlecher wéi Erwuessener. Déi meescht, anscheinend no der Säit vu Be Secure, Betraffener si männlech mee et ginn ëmmer méi jonk Fraen a Meedecher och esou bedrunn tatsächlech. An dat ass natierlech strofbar am Code pénal, Artikel 470. Et kann een un, wéi nennt een dat, Unzeigen?
Kann een eng Plainte mellen. Do mellt ee sech am beschten bei der Police, wann esou eppes geschitt. Typesch Sun. Ja. An et mécht een eng Plainte an et geet een net drop an, well dat ass definitiv och illegal, esou eppes ze verëffentlechen an un aner Leit weiderzeschécken. An déi Persoun mécht sech just nach méi strofbar, wa se mat hirer, wa se hir Erpressung duerchzitt. An et ass och oft net esou gesot, ob se dat da wierklech géif maachen oder ob se wierklech déi Fotoen oder Biller huet. Et gëtt dee Versuch och dacks per Spam, wou einfach gesot gëtt, Ech hunn déi Fotoe vun dir. an et stëmmt guer net. Jo, wichteg ass et och Beweismaterial ze sammelen, zum Beispill mat Screenshotten an esou, d'Kommunikatioun mat der Persoun ofzebriechen a sech Hëllef ze sichen, well dat ass mengen ech nach e groussen Deel dovunner, déi Schummt déi dann dermat kënnt. An dowéinst wend Iech zum Beispill u Bee Secure, déi hunn och eng Helpline, dat schreiwe mir Iech natierlech alles ënnert dës Folg nach eng Kéier genau op. An eng gutt Idee ass och Passwierder änneren an d'Kamera ofpechen, well et kann natierlech och sinn, dass ee sech Zougang iwwert d'Kamera verschaaft an seelene Fäll. An dann mäin drëtt Schlagwuert, Cybergrooming. Dat si Leit, déi sech als méi jonk ausginn oder als eng aner Persoun ausginn an meeschtens Eeler Männer, déi et op jonk oder souguer mannerjäreg Fraen ofgesinn hunn an iergendwéi probéieren, do deenen eppes virzegaukelen an esou u Fotoen, Videoen a sou weider ze kommen. Do hëlleft et, sech, iert een iergendeppes mécht, ze versécheren, datt déi Persoun wierklech déi ass, déi se virgëtt ze sinn. Et kann een zum Beispill eng Foto mat iergendengem Handzeechen, wat ee sech ausgeduecht huet, oder mat engem Blat, wou iergendeppes drop steet, wat ee sech ausgeduecht huet, froen. A wann déi Persoun dat net liwwere kann, dann ass se warscheinlech net echt oder net déi, déi se virgëtt ze sinn. Also wichteg ass esou Spontanitéit a Schnellegkeet, also dass déi Persoun schnell reagéiert an nach op spontan Ufroen wéi zum Beispill sou eng Foto oder och e Videochat oder sou, ne, an dass se dann ze gesinn ass. Jo, wat och net, wat och am Fong bei Sextortion hëllefe kann, well een dann vläit och mierkt, ah okay, et ass keng Persoun, déi sech wëll real weisen, well wann s de erpresst gëss, wëlls de dech jo och net real weisen, ne. Och hei gëllt, wat mer virdrun oder wat ech virdrun alles opgelëscht hunn, falls ee sech wëll, dat ass vläicht nach wichteg, mat enger Persoun aus dem Internet treffen, ginn et do déi sougenannt dräi L's, nämlech datt Leit ronderëm sinn, datt et Luucht ass, also datt et Dag ass, an datt Lärm ronderëm ass, also datt iergendeppes passéiert. Dat heescht, wann ee sech trëfft, am beschten net am Park oder esou, mee op enger Plaz, wou Persoune ronderëm sinn, déi do schaffen, wéi zum Beispill an engem Café an ënnerdaags. An och am beschten einfach engem Frënd oder enger Frëndin Bescheed soen, beziéungsweis wann een Jugendlech ass, den Eltere Bescheed soen. Et kann een och den Elteren oder dem beschte Kolleeg soen, hey lauschter, ech ginn an deen an dee Kaffi, sëtz dech wann ech glift dräi Dëscher méi wäit. Esou. An ech fannen, dat kann een och als erwuesse Persoun tendenziell maachen, wann een iergendwéi e komescht Gefill huet. A wann alles ok schéngt, kann ee jo och einfach dann no enger Véirelstonn goen oder esou, ne? Jo, jo, jo. Oder et mécht een aus, hei ech melle mech enker via Messenger oder via SMS oder esou, wann. alles ok ass an da muss déi aner Persoun sech keng Suerge méi maachen. Yes.
Last but not least, Joël, wat mécht een dann, wann een ënner 18 Joer ass a wëll sexten?
Am beschte keng Fotoen a keng Videoen, well dat, dann ass een an der komescher Positioun, datt ee vläicht ouni et ze wëllen selwer Kannerpornografie mécht an déi verbreet, wat. illegal ass. Also dat ass, do ginn et wahrscheinlech net immens vill Fäll, wou Leit wierklech dann ugeklot ginn ass, mee dat ass effektiv bësse méi eng schwiereg Geschicht. En plus, wann een dann iergendwann jo awer iwwer 18 ass an et huet een déi Fotoen nach, da kann dat alles mol schwiereg ginn. Also Ech giff do am beschte roden jo vläicht keng komplett plakeg Fotoen ze maachen an vläicht einfach e bëssen ze wäerden mat den mat de ganz schlëmmen Nudes an soss vläicht éischter op Text ze setzen.
Jo, an Éisträich ass et esou, datt et viru kuerzem en neit Gesetz gouf, wat seet, wann s de iwwer 14 bass an du hues d'Averständnis vun där anerer Persoun an du bass averstanen domadder, dierfs de sexten mat enger Persoun, déi och iwwer 14 ass, bezéiungsweis ënner 18, wat ech iergendwéi cool fannen, well ech fanne schonn, dass Sexting zu enger moderner Intimkommunikatioun, enger gesonder och, kann derzougehéieren oder dierft derzougehéieren. Mee jo, do sinn natierlech ginn et einfach vill Groberäicher an och Gesetzer, déi einfach nach net um modernste Stand sinn, souzesoen. Jo.
An och nach e klengen Tipp, Falls der sollt op tatsächlech Kannerpornografie am Internet stoussen, op der Säit vu Be Secure gëtt et och eng Säit, déi ganz gutt erkläert, wat een da soll maachen. An et gëtt och eng Stopline, wou een dat ka mellen an esou. Genau, just sou als kleng Info niewebäi. Dat verlinke mer natierlech och. Jo, an ausserdeem gëtt et, wéi ech schonn erwähnt hunn, och eng Bee Secure Helpline, wou een ëmmer kann uruffen. Et gëtt e Kanner a Jugendtelefon, wann ee Jugendlech ass oder Kand, an et gëtt en Elterentelefon, wou ee kann als Elterendeel uruffen, wéi ee kann gutt präventiv schaffen, fir dass d'Kanner wësse wéi se sech sécher am Internet beweegen, mee och falls eppes geschitt ass. Voilà, dat zu de kriddelegen Theme vun haut. Mhm.
Dat war elo alles nach bëssen, bëssen méi negativ. Vläicht zielen mer allen zwee nach eng ganz kuerz Anekdot, wann dir eng afält. Yes.
Nee, also grad nach net. Ech wollt dech am Fong froen, Joël, wat deng Lieblings-Sexting-Erfarung war. Hu, dat ass schwéier, well ech der relativ vill hat. Lo sin ech nach méi jalous wéi virdrun. Okay, dees vläicht einfach besseren reale Sex, dat wees de jo guer net. Oh, et ass léif, dass de probéiers mech ze besäftegen elo.
Et ass wierklech, wierklech schwiereg ze soen, mee Waat ech bis elo emmer ziemlech cool fonnt hun ass wann einfach een eng Foto mecht an denkt een sech esou ah naja ok an dann ass déi aner Persoun mega begeeschtert dovunner, fënnt et mega cool an kritt een iergendwéi e bëssen esou een Ego Boost. Daat fannt ech emmer erem ganz léif. Ass vläicht och net déi aller déi esou eng besonnesch herausragend Erfahrung mee ech fannen daat emmer erem ziemlech cool an Heiansdo hunn ech scho Fotoe gemeet, wou ech da geduecht hunn, Juddy, do wills de am Fong méi Leit weisen. Déi ass zimmlech gutt ginn.
Jo, dat, dat fannen ech effektiv dat Schéinst drun, dass et iergendwéi eng Dokumentatioun gëtt. Also doduerch, dass ech fir aner Leit Fotoe maachen, fir hinnen déi ze weisen oder ze schécken, maachen ech och iergendeppes fir mech selwer am Fong. An dat fannen ech immens schéin, dass ech, ech maachen net Immens oft Fotoen, mee wann ech der maachen, déi mer gefalen, mech dono selwer och einfach driwwer freeën, dass et déi gëtt an ech vläit, ech weess net, an 10, 20 Joer kann zréckkucken an op e schéine Moment oder eng schéin Erfarung mech erënneren. Jo.
Dat kann ech esou ënnerschreiwen. Top.
Ma dann giff ech soen, ehm märd schéi Fotoe vun eech wann der Loscht hudd. Yes. Schéckt se Leit déi der ee wëlle gesinn. Frot fir d'éischt. Denkt och beim Sexting drun genuch ze drénken an hydréiert ze bleiwen. Dat ass nämlech genau wéi beim Sex am reelle Liewe genau sou wichteg. An.
Mir wënschen vill Spaass. Genau.
Ciao.
Ciao.
Eng gutt Fro. Gutt gefrot.
Eng gutt Fro. Wat ass e Fetisch? Punkt Nummer eent, Wat ass e Fetisch? Wann een e Fetisch huet, ass dat eppes, wat ee meeschtens brauch, fir kënnen erreecht ze sinn oder ouni dat een net esou vill Loscht ka verspieren. Dat bezitt sech oft op en Objet, e Kierperdeel oder eng Praktik, déi net onbedéngt musse sexuell sinn oder oft och net sexuell sinn, wéi zum Beispill e Fouss oder e Liederfetisch. Oft gi Fetischer als net normal ugesinn, mee eng Studie aus Kanada weist, datt iwwer d'Hallschent vun de Leit eng entre guillemets abnormal sexuell Virléift hunn, Do gesi mer schonn, datt et am Fong éischter d'Reegel wéi d'Ausnam ass, also éischter d'Norm, also normal, datt mer individuell sexuell Virléiften hunn. Dofir heescht en Fetisch hunn och net, datt een eng komesch oder gestéiert Sexualitéit huet. Ob een elo an engem medezinesch-psychologesche Sënn eng Stéierung huet, hänkt dovun of, ob een als betraffe Persoun selwer eng Aschränkung, e Leidensdrock oder e Leeschtungsdrock erlieft. An anere Wieder, Déi eegen, natierlech ëmmer konsensuell Sexualitéit ass nëmme problematesch, wann een se och selwer als Problem wouer hëlt. Wéi Fetischer entstinn, kann een net esou genau soen. Och wéi verbreet verschidde Fetischer sinn, ass schwéier anzeschätzen, well vill Leit duerch d'Tabuiséierung an d'Stigmatiséierung vu Fetischer net driwwer schwätzen an dat privat halen. Dat bréngt eis zu der zweeter Fro, Wat kënne Fetischer sinn? Et gi warscheinlech esou vill Fetischer, wéi et Leit gëtt, déi e Fetisch hunn. Zu de Klassiker gehéiere Féiss, Schung oder Latex. Weider Fetischer si Kiddelen, Schockela, Iessen, Ballonen, déi sougenannte Golden Shower, also Praktiken, déi mat Urinéieren oder Urin ze dinn hunn, Ënnerwäsch, Sextoys, bestëmmt Kierperdeeler, Rollespiller an an an Leider verstinn vill populär Medien, wat e Fetisch ass, oft falsch an stelle Fetischer absichtlech als eng Sensatioun, eekleg oder komesch duer. Dobäi kënne mir all vill vu Fetischer léieren, wann et drëm geet, eis ze iwwerleeën, wat mer unzéiend, schéin an net untörnend fannen. Fro Nummer 3, Wat ass den Ënnerscheed tëscht Fetisch a Kink? Dëst ass eng wichteg Ënnerscheedung, well oft Leit Kink, also all Praktiken, déi mat BDSM ze dinn hunn, an e Fetisch hunn, verwiesselen. Nach eng Kéier zur Erënnerung, En Fetisch ass eng immens staark Virléift oder Fixéierung, déi ëmmer oder meeschtens muss derbäi sinn, fir dass een iwwerhaapt kann Erreegung oder staark Loscht verspieren. Dëst ass eppes anescht wéi ënnerschiddlech Virléiften vun Praktiken ze hunn, déi een méi oder manner reegelméisseg praktizéiert, mee déi och net onbedéngt mussen do sinn, fir datt ee Loscht ka verspieren. Do ass BDSM e gutt Beispill. Fir déi meescht Leit aus der BDSM-Community ass BDSM oder Kink eng Virléift, eng oder méi sexuell Handlungen, déi ee gären huet oder gären ausprobéiert, wéi zum Beispill Bondage, Dominanz a Submissioun oder Péng. Hei hu Leit ganz ënnerschiddlech Saache gär, déi ëmmer mat géigesäitegem Vertrauen, openee kucken, konstant Averständnis a kloer an opmierksam Kommunikatioun ze dinn hunn. Et gesäit also net sou aus wéi bei Fifty Shades of Grey. Mee dozou méi an eiser Podcast-Folleg Nummer 50. Wéi een leider schon aus dëser Fro eraushéiert, ginn Praktike vu BDSM, oder Kinks genannt, oft mëssverstan a fetischiséiert. An dann kommen esou Studien eraus wéi déi wou ech am Ufank genannt hunn, datt Fuerscher erausfannen, datt dat wat am medizineschen Virstellungen als normal definéiert gëtt, net mat de vielfältegen Sexualpraktiken a Virléiften vun den Duerchschnëttsleit zesummepasst. Fro Nummer 4, Wéi kann ech Saachen ausprobéieren? Do kann een net wierklech eng pauschal Äntwert ginn. Jee no Material, Praktik oder Setting muss een op ënnerschiddlech Saachen oppassen. Wat ee kann ganz einfach maachen, ass déi ënnerschiddlech Sënner, also fillen, schmaachen, richen, kucken an esou weider anzebezéien. Also et kann een ausprobéieren wéi sech zum Beispill kal Objete wéi en Glasdildo, eng Flasche Stecken, opgeblosene Loftball, eng Fieder oder bestëmmt Kleedungsstécker ufillen. Oder wat een alles domadder maache kann. Hei muss een onbedéngt drop oppassen dass Objeten keng schaarf Ecken hunn oder ähnleches wourun een sech kéint wéidoen. An dat se propper sinn. Ausserdeem ass et wichteg drop opzepassen, datt d'Otemweeër ëmmer fräi sinn an een sech net u Saache verschlécke kann. Et kann een och kucken, wat fir Gerécher oder Geschmäcker ee schéi fënnt, do kann een och verschidden Iessenssaachen ausprobéieren. Oder et kann ee sech iwwerleeën, wéi eng Kierperdeeler oder Kierpermerkmaler ee besonnesch flott fënnt. Oder och iwwer Rollen a Rollespiller kann ee sech Gedanke maachen. Hei eng kleng Notiz am Rande, Et muss een net onbedéngt eng aner Persoun hunn, déi dat mat engem wëll ausprobéieren. Et kann een et sech och einfach mol gemittlech maachen an driwwer nodenken an erliewen, wat sech gutt ufillt. Last but not least nach eng kleng Umierkung, Fetischer sinn natierlech net fräi vu gesellschaftleche Muechtverhältnisser. D'Fetichiséierung vu bestëmmtene Kierperen kann och oncool, stereotyp oder souguer problematesch sinn. zum Beispill transfeindlech, rassistesch, bodyshamend, fatshamend oder ableistesch. Méi dozou a vergaangenen a kommende Podcast-Episoden. Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni datt mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer.

Den Cesas gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.